Гадәттә, кемдер үзе тапкан бердәнбер баласын тәрбияләүне дә зур эшкә санаганда, икенчеләре чит кеше ташлап киткәннәрне дә куенына сыендыра. Соңгы елларда Татарстанда гына да җиде балалар йорты ябылды. Уллыкка, кызлыкка алу хәзер бик актуаль. Бу, нәрсә, замана шаукымымы, әллә инде, киресенчә, кырыслана барган җәмгыятьтә кемнәрнеңдер күңелләрен эшкәрәме? Исәнмесез, хөрмәтле тамашачылар! Бүген без гаиләгә алынган балалар хакында сөйләшергә телибез. Сезне сәламләвебезгә без чиксез шатбыз. Бу дөньяда һәрбер баланың тулы гаиләдә үсергә, бәхетле булырга хакы бар. Әмма бәхетле язмыш җилләре һәрбер кешегә дә бертигез исми. Бүгенге көндә илебездә тулы ятимнәрдән тыш, әти-әниле булып та, ата-ана назыннан мәхрүм калган балалар саны бихисап. Бу нарасыйлар өметләрен өзмиләр. Мине дә кайчан да булса әти-әни килеп алачак, мин дә кайчан да булса әти-әниле булырмын дигән өметтә янып яшиләр алар. Гадәттә, гаиләгә бер-ике яшькә кадәр булган сабыйларны алалар, ә менә үсмерләрне әти-әниле итү бик авыр, ди белгечләр. Бүген без сезгә тәкъдим итәсе сюжетыбызда исә киресенчә, Ризаевлар гаиләсе берне генә түгел, дүрт үсмерне әти-әниле, бәхетле иткән. Сюжетны карыйбыз. Руслан, хайваннар ярата, сыер савырга, кош-кортларны карарга булыша, самбо белән шөгыльләнә. Илһам, кара күзле, бөдрә чәчле бу малай тотынган эшен ахырга кадәр җиткерми туктамый, бик пөхтә. Рамазан, кызыксынучан егет, бар нәрсәне сүтеп җыярга ярата. Зөлфия, Рамазанның сеңлесе, музыкага гашыйк, Әнисенең уң кулы, өй эшләрендә булыша, шәфкать туташы булырга хыяллана. Моннан өч-дүрт ел элек әлеге сабыйлар төрле балалар йортларында тәрбияләнгән. Илһам сукбайлыкта йөреп, урамда көн күрә, авызына бер кабым ризык капмаган көннәре дә була. Ә Рамазан хакында могҗиза белән генә үлемнән калган дияргә мөмкин. Балалар йортында аны башка малайлар үз итми. Фокус күрсәтәбез дип, аңа ут төртәләр. Бу малай итте, фокус-мокус хәер ул күрсәтте, күрсәтте. Ни, аныры сип, аныры сипте миңа осетон. Битем янды. Сабый чактан ук бу балалар өлкәннәр хыянәтен, тормыш кырыслыгын татый. Ләкин көннәрнең берендә алар яшәгән учреждениеләргә мәрхәмәтле ир белән хатын килә. Иң беренче булып Ризаевлар йорты бусагасын Руслан атлап керә. Беренче кергәндә эттән куркып киттем, монда эт бар иде, Диңгә исемле. Аннан соң кердем, монда ашадык, оялдым инде беренче. Ун көн үтте дә, мине обратно алып киттеләр. Психологлар сорадылар, каласыңмы диделәр. Мин әйттем, ярар дидем, калам, миңа анда ошады дидем. Мин калдым. Соңрак гаиләгә Илһам килеп кушыла, Ризаевлар аны Русланга иптәш булыр дип алып кайталар. Таныштык та, бергә уйнадык шунда, бергә биш солдатлар белән бергә, уенчыклар белән шунда уйнадык. Урамга да җөрдек, казларны да саклап, саклап җөрдек бергә биш. Ике ир баланы бәхетле иткән Ризаевлар үз күңеленә тынгылык тапмый. Алар янында берәр кызчык та булса иде дип уйлый әни кеше. Шулай итеп гаиләгә Зөлфия килә. Тик үзе генә түгел, абыйсы Рамазан белән туганнарны аермыйлар. Әни әйткәне, әйе, мени монда кер дип. Мин кердем дә миңа бик ошады мени монда. Ни, күрдем инде монда, ни, чәчәкләрне күрдем, залны күрдем, ни, менә әнинең бүлмәне күрдем, телевизорларны. Ошады миңа монда. Барысын да ошаттык.
Әйтәм бит, беренче көннән үк сразу әтиәни диделәр алар. Без инде хәзер аларны бөтенләй үз иттек. Минем мин ипи тотлап карганым әйтәм, бөтен балаларыбыз да, иптәшем дә, үзем дә үз иттек без аларны. Без үзебезнең балалар кебек. Киң күңелле бу кеше, балаларның әтисе Азат Ризаев. Әниләре без килгәндә эштә иде. Үзләренең дә ике кызлары бар. Алар Казанга чыгып киткәч, ир белән хатынга кыр кадәр йортта күңелсез булып кала. Әнә шул чагында Азат белән Римә катгый карарга килә. Хәзер бу адымнар өчен үкенмиләр. Башта бөтенләй кыен булды инде ул. Менә үзебез генә беләбез, без аларга бер сүз әйткән юк ул турыда. Ну, минем әти, мәрхүм әти, әни белән сигез бала үстерделәр. Без сигез бала. Дүрт ир малай, дүрт хатын-кыз. Без үзебез дә бик каты шок булып үстек. Төрле зыянлыкларны иттек. Мин аларга күнеккән кеше. Менә шуңа күрә боларга да күнектем. Ну, хәзер мин әйтәсем килә, алар коллега бастылар. Бик яхшы кешеләр, ул сине ярата торган кеше. Ну, мине әти-әни яраттылар, иң беренче.
Үз балаларын гына түгел, ятимнәрне дә бәхетле итә алган менә шушындый мәрхәмәтле гаилә. Һәм мондый мисаллар безнең Татарстанда аз түгел. Ни өчен кирәк соң кемдер ташлап киткән сабыйларны үз гаиләсенә, үз куенына сыендыру? Гомумән, һәр кеше дә мондый изгелекне эшли аламы? Үз улыңны, үз кызыңны яраткан кебек үк башкаларны да яратырга мөмкинме? Һәм Гаиләгә килгән, чит гаиләгә килгән ятим бала үзен ничек хис итә? Гомумән, бу өлкәдә сораулар бихисап, бүгенге тапшыруыбызда без аларның кайберләренә генә булса да, сезнең белән бергәләшеп, кунаклар белән бергәләп җаваплар эзләргә тырышырбыз. Һәм сүзебезне һәрвакыттагыча яшьләрдән башлыйбыз. Роза, сүз сезгә. Дуслар, сезнеңчә, уллыкка яисә кызлыкка алынган балаларны үз балаларны яраткан кебек яратып буламы? Ничек уйлыйсыз? Әлбәттә, яраталар. Яратмасалар, алар дүрт баланы алып кайтмаган булырлар иде. Әлбәттә, балаларны алганда ук әти-әни төрле хисләр кичерәдер, ләкин бер нәрсә аермачык билгеле, алар балага ышаналар. Минем балаларга әйтәсем килә, ул әти-әнинең ышанычын алар менә акларга тиеш. Ә мәхәббәт тора, тора киләдер дип уйлыйм. Тора-тора килгән мәхәббәт бигрәк тә көчлесе була бит. Әлбәттә, алган балаларны үз балаң кебек яратып булмыйдыр, дип уйлыйм. Мин менә сюжетны карагачтын, анда Русланның күз яшьләренә игътибар иттем. Әгәр алар яратмасалар, ата-аналары, Руслан шул хәтле бәхетле булыр иде микән, аның күз яшьләре барлыкка килер иде микән, дип уйлыйм. Русланның күз яшьләре килә, бәлки, ул андый мәрхәмәтлек күрмәгәндер интернатта. Анда бит бөтен кеше дә, ну, балага бик якын булып бетә алмый. Ә монда килеп керә, аны бөтен кеше кайнар ала. Ул роль аганда мур шуңа күз яшьләре килгәндер т ну мәхәббәт дип әйтмим инде. Мәхәббәт тә булмаска мөмкин. Балаларны яратып була.
Миңа калса, аларның әле үзләренең балаларына карата мәхәббәтләре сүрелеп бетмәгән. Инде шул мәхәббәтне яңадан башка җирдән алган балаларга бирерләр дип уйлыйм.
Гаиләгә ятимнәрне сыендыру, аларны уллыкка, кызлыкка алу, дөресен генә әйткәндә, бездә соклану хисләре тудыра. Кайберәүләр шикләнеп караучылар да бар. Аңлашыла, әгәр дә синең үзеңнең бер балаң да булмаса, яисә син аны таба алмасаң, мондый гаиләләрнең балалар йортына барып, үзләренә Ул яисә кыз алып кайтуы ничектер бер гадәти күренеш шикелле. Сюжетыбыздагы геройларыбыз кебек, Ризаевлар шикелле, үзләренең ике кызлары була торып та, тагын дүрт баланы сыендыру, монысы ничектер, чынлап та, кемгәдер, бәлки, сәер тоелыр. Безнең редакциягә бик күп хатлар килә. Менә шундый хатларның берсе әлеге тапшыруга әзерләнгәндә килгән иде. Шуңа күрә мин аны Укып, кунакларга шул сорауны да бирәсем килә. Бала алып тәрбияләгән кешеләрне мактыйлар. Алар бит үзендә яшәү мөмкинлеге булмаганга алалар. Нигә авыл җирендә генә алалар соң? Хәерче булганга алалар, дип җавап бирә ул. Югарыда, районда эшләүче түрәләр нигә алмыйлар соң? Казанда яшәүчеләр дә бер генә бала таба. Күбесенең балалары да юк, ә шулай да ятимнәрне алмыйлар бит. Чөнки аларның байлыгы күп, нигә интексен ул? Менә шушындый хат һәм хөрмәтле кунаклар соравыбызны, тапшыруыбызны, әңгәмәне менә шуннан башлап җибәрик әле. Чынлап та еш кына ишетергә туры килә. Гаиләгә алган баланы алган очракта, акча өчен алган алар аны дигән сүзләрендә күңел кимсенә, балаларны алучылар мөгаен күпкә, күбрәк кимсенә торгандыр бу очракта. Чынлап та, нигә кирәк үз балалары була торып татарның ятимнәрен сыендыру? Менә бүген безнең студиябездә бар шулай ук Ризаевлар шикелле үк дүрт баланы гаиләгә сыендырган ханым. Минем балаларым үсеп җитте дә, менә мигә тып-тын өй калды. Мигә күңелсез булды. Минем, менә мин Кирәкмәгән кебек булдым инде. Шуңа күрә мин балаларны алдым. Менә әйтәләр, акча өчен алалар дип. Бала бит ул, уенчык түгел. Аны сервант эченә куеп, атнага бер мәртәбә генә тузан сертеп булмый. Аны бел, развивать итәргә кирәк. Аларнын отставание шул ук балалар кебек, алар кебек балалардан отставание бик зур бара. Зөһрә ханым, ә менә сезнең үзегезгә акча өчен алалар инде аны дип әйткән сүзне ишеткәндә Нәрсә, ачу киләме? Ниндирәк хис кичерәсез? Юк, мин жәллим андый кешене. Анламый ул кеше. Аны үзенен дә менә түрдә акча гына тора.
Алай да статистика буенча, мәсәлән, безнең илебездә һәр дүртенче пар баланы уллыкка үзенә файда китерү максатыннан ала. Бу статистика. Менә шундый экспертлар фикере инде. Өй шартларын яхшыртыр өчен инде, банкта кредит алыр өчен. Менә андый кешеләргә баланы бирмәү өчен, тәрбиягә бирмәү өчен нишләргә кирәк? Әлеге ниятләре изге булмаган кешеләрне ничек ачыкларга, ничек Әле бит уйлыйсыз? тәртипсез гаиләләр бар, чынлап та, балаларны алалар, шул балалар акчасына эчеп, Без бит кеше арасында яшибез, бездә күршеләр дә бар, безнең бит балалар бакчага да йөри, бала бакчасына, мәктәпкә дә йөри, анда бит күрәләр, нинди балалар. Земфира, менә сез инде безнең Яңа гасыр каналында күптәннән эшлисез шушы ятим балаларны әти-әниле итү өчен тырышасыз әйе бит. Менә сез үзегез ничек уйлыйсыз, әти-әниләр ни өчен алам бу балалар? Абыйны абыйда да хаклык бар, ләкин чынлыкта менә мин очраган гаиләләрдә чынлап та менә ул алган балаларга шул хәтлек Җылылык аны ясап булмый бит, аны бит теге менә телевидение килеп төшергән өчен генә ул җылылыкны аны күрсәтеп булмый. Ул бары күренә. Ә мин уйлыйм инде яратып була дип, беренчедән менә теге башта әле сөйләшкән сорауга, баланы яратып була дип һәм яратмасалар алмыйлар чынлыкта әйткәндә. Ә менә акча акча өчен дип әйткән кешеләргә, чынлап та алар башка төрле кешеләр, менә Зөһрә ханым әйткәнчә. Земфира бер сорау бирим әле, менә чынлап та сезнең сюжетларыгызны караганда, сез ул балаларны шулкадәр матур итеп тасвирлыйсыз. Сез аларны шулкадәр алыгыз инде шушы баланы дип чын күңелдән сюжетларда э, мактап э, әти-әниләргә тәкъдим итәсе әй бит. Ә үзегезнең менә шул балаларны күргәннән соң әллә үземә алыйм микән шушысын дигән уйлар тумыймы? Минем андый уй туды. Э, инде менә иң беренче 6 елдан төшерәбез бит инде чыгабыз эфирга. Иң беренче менә 12 бала төшердек беренче көнне. Ничек килеп чыккандыр, мин хәдә башыма сыймый. Хәдә менә без 4-5 баланы гына төшереп өлгерәбез. Менә уникесен бергә алып кайтасы килде. Чынлап әйткәндә, чөнки анда килеп керәсең, алар һәммәсе кечкенә, менә беренче балалар йортында ул, ятимнәр йортында. Алар һәммәсе матур, алар һәммәсе әйбәт, аларның һәммәсен алып кайтып, менә алып кайтасы килә. Ләкин шул хакта җаваплылык чынлап та. Ә менә мин алып кайтыйм әле, мин бит шулай, шулай дип кенә ярамый. Шуның өчен без дә эшли үзәк, мин белмим, менә әйттегез сез, эчкече гаиләләр, тәртипсез гаиләләр дип. Әлбәттә, андыйлар бар, ләкин безнең Татарстанда андый мисаллар юк дип беләм, чөнки Безнең үзәк эшли, анда эшли психологлар, анда эшли тәҗрибәле белгечләр. Алар һәр гаилә белән аерым-аерым эшлиләр. Әлбәттә, бездә менә безнең Татарстан гаиләләре, минем белүемчә инде, энә күзеннән үтә. Анда, минемчә, мөмкин дә түгел, андый эч кеше гаиләгә бала бирәләр дип мин уйламыйм һич тә. Балаларны ничек алу хакында без әле хәзер соңрак сөйләшербез. Менә минем тагын бер сорау бирәсем килә балалар йортыннан. Бүген бездә психолог катнаша, үз күзе белән шул э, шундагы балаларны күрүче кеше әйбит. Менә э, бигрәк тә бездә э, Татарстанда актуаль булды инде ул әйбит. Э, менә җиде балалар йорты ябылды дип әйтеп үттем тапшыру башында. Э, Бик күп балалар йорты ябылды. Менә гаилә елында үз гаиләсенә ятимнәрне алучылар тагын да күбрәк булды. Менә бу нәрсә иде икән? Балалар йортында инде 10 елдан артык эшлим. Һәм 10 ел дәверендә ел саен бик күп балалар безнең гаиләле булалар. Әйтмәс идем, гаилә елында гына бөтен балаларны гаиләгә алдылар дип. Гаилә елы буларак, ул вакытта, может, телевидениеләр күбрәк эшләгәндер, телевизордан күбрәк күрсәткәннәрдер, ә күрсәтми калган гаиләләр дә бик күп бит. Менә безнең көн саен, көн саен икешәр, өчәр пар бала карарга, бала белән танышырга киләләр. Баланы бирмәгән очраклары бармы? Баланы бирмәгән очраклар, кайбер әти-әниләр үзләре баш тарталар балалардан. Без, без бу баланы ничектер үзебезгә кабул итә алмыйбыз дип. Мин үзем дә психолог буларак әйтәм, сез баштан уйлагыз, менә бала, сезнең күз алдыгызда бала. Сез бу бала белән гомер итәргә тиеш кеше. Сезгә калган гомерегез не сез шушы балага багышларга җыендыгыз. Уйлагыз, ныклап уйлагыз. Сез курчак алмыйсыз. Менә бу балаларны гаиләгә алган очракта башта бик күп документлар җыерга туры килә. Менә без юристка мөрәҗәгать итик әле. Роза ханым, әйтегез әле, ниндиерәк документлар кирәк һәм закон ягыннан ничек каралган бу мәсьәлә? Әйе, балаларны һәр кеше үзенең менә чын йөрәге белән теләгән кеше бала ала ала. Әмма ләкин баланы алыр алдыннан һәрбер кеше үзенең социаль яктан эшләгәнен, материаль яктан һәм гаиләсенең тулы булуы бик мәҗбүри. Ә документларга килгәндә инде мин аңлата алам, нинди документлар кирәк. Мәсәлән, торган урыны булырга тиеш, иң беренче торак урыны, баланы каядыр алып килеп, ул баланы алып кайтып тәрбияләргә тиеш, шулай бит инде, бу иң төп нигез инде. Материаль ягы әти-әнинең эшләгән булырга тиешләр һәм яшьләренә дә карыйлар биргән вакытта. Чөнки ата-инә бит инде олы яшьтә булганда, алар бала кечкенә икән, аны бит үстерер өчен ата-инәнең сәламәтлеге дә булырга тиеш, аның эш урыны да булырга тиеш, материаль яктан ул обеспеченный булырга тиеш. Зөлфия ханым, менә бит сез дә үз балагызны гына түгел, сез туганыгызның баласын да тәрбиялисез. Проблемалар ничек хәл итәсез үзегез? Мин үзем күп балалы гаиләдә үстем, без өчәү идек әти-әнидә. Шуңа күрә менә минем өйдә әзрәк тынлык урнашса, миңа ничектер уңайсыз булып китә. Мин яратам өйдә шау-шу булуын, балалар йөгереп башыңа менсә дә, менә мин аны, ничектер ул мине Нервымны чыгармый миңа рәхәтне шул хәләтнең. Ә шулай да менә үзегезнең балагызны тәрбияләү һәм туганыгызның баласын тәрбияләү арасында аерма бармы? Менә характерлары, башка сыйфатлары аңлашыла, ләкин ниндидер менә авырлык сизәсезме? Үз ике балаң менә ничектер әрләшеп китсәләр дә, бер-берсе белән уртак тел таба алмасалар да, аңа бүтәнчәрәк карыйсың. Ә инде менә үз балаң белән, менә минем энемнең кызы, алар кайвакыт сүзгә киләләр дә, йөрәккә кадала. Барыбер, ничектер авыррак итәсең, авыррак аласың йөрәгеңә. Бу очракта сез кемне күбрәк ачулыйсыз? Менә ул очракта күбрәк үз балаңны ачулый, ачуланасың. Чөнки менә Динара, олы кыз Динара инде энемнең кызы, үземнең малаем Кәрим, мин Динарга игътибарны күбрәк арттырасым килә, чөнки кимсенеп яшәмәсен. Ә сез курыкмыйсызмы? Үз баласын күбрәк ярата дигән фикер белән килмәсен дип. Ә сез бу очракта киресенчә курыкмыйсызмы, менә сезнең үзегез тапкан бала Э, ниндидер э, теге балага карата күңелендә дошманлык хисе саклар дип курыкмыйм курыкмыйм мин аны тигезләп кенә бүлә беләм ә менә гомумән алганда алар арасында мөнәсәбәт нинди балаларыгыз арасында мөнәсәбәт төрлечә була инде менә үз гаиләңдә ике туган балаң шикелле алар нәкъ шулай ук Мин инде күптән онытып та бетердем. Динар безнең инемнең баласы икән дип. Үз балам икән. Менә бу туганнар мәсьәләсен дәвам итик әле. Зөхрә ханым, ә менә сезнең гаиләдә үзегезнең дә балаларыгыз бар бит. Э, сез ничек уйлыйсыз? Менә э, гаиләгә алган балалар белән сезнең үзегезнең балаларыгыз арасында чын туганнарча хис урнаша алырмы, юкмы?
Урнашты инде.
Алар берсе берсен яраталар.
Бергә инде алар бөтенесе бергә эшлиләр. Бүлмибез без. Менә бу минеке, бу минеке түгел, алар бөтенесе минеке. И менә мәхәббәт ул менә шунда ук булмый, менә күрден дә баланы и ярата башладым. Юк, ул менә килә бара килә ул. Алар бит как индикатор шунда ук сизәләр. Яраталармы аларны, яратмыйлармы аларны. Менә элек алган алганда гына Ваня киләдер иде, егерме мәртәбә көненә сорый, ди, Ты меня любишь? Син мине яратасыңмы? дип. Мин әйтәдер идем, Яратам, дип. Менә хәзер ул килә, ул хәзер әзрәк килә, көн саен килми, әзрәк кенә килә, Ты меня любишь? Не люблю дисәм, карый да, Любишь, любишь, ди. Димәк, балада ниндидер ышаныч барлыкка килгән. Алдалап булмый аларны. Аларны алдалап булмый.
Балаларга ничек тәрбия бирергә һәм инде гаиләгә, уллыкка, кызлыкка алынган сабыйларны ничек тәрбияләргә, ничек аларны үз итәргә, гомумән, э, без э, кайбер сорауларга э, үзебезнең кунаклар белән, күбрәк хатын-кызлар белән аралашып, кайбер сорауларга җавапларын таптык. Ә хәзер өстәл янына күп балалы әтине Илназ Миңгалиевны чакырабыз. Рәхим итегез, Илназ. Илназ, исәнмесез. Бүгенге тапшыруыбызда күрүебезгә без сезне бик шат. Менә сез һәрвакытта да сәхнәгә чыгуга, тамашачылар арасында халык теге пышылдаша башлый, әй бит, бу бит инде теге яшь әти, теге күп балалы әти диеп әйтә башлыйлар, әй бит. Бер уйлаганда, чынлап та, нигә кирәк булды сезгә шундый еп-яшь килеш өч балалы әти булу? Бала, яшьтән туган бала, менә мин үземчә әйтәм инде, яшьтән әти булу, бик зур кеше ул булып тора ул. Бик зур бәхет, чөнки олыгая барган саен гына әти булу авыр дип уйлыйм мин. Менә мин унҗиде яшьтә беренче бала туды. Унҗиде яшьтә әти булу, ул зур көч кирәк аның өчен. Ниндидер бер зур эш булып тора ул үзеңә. Ул бала бит ул гына түгел, аны Әти, әни булып тору да зур эш. Ә унҗиде яшьтә сез үзегезне инде әти мин дип шундый җаваплыны тоя ала идегезме? Тоя ала идек, чөнки балалар алар үз бәхете белән туа диләр, үз бәхете белән үсә диләр. Ул сүзгә дә мин бик ышанам. Ә менә тапшыруыбызның геройлары, Ризаевлар гаиләсе сездә нинди хисләр уятты? Яхшы хисләр уятты, чөнки балаларны алу ул бик зур эш ул. Теге акчага ала диләр, болай итә диләр, ничек кенә алса да, ул аны курыкмыйча ала. Аны бит баланы, ул бит инде бар менә мин үзем күргәнем бар. Башка шәһәрләрдә күрәбез, акча дип алалар да, алар аны акча дип алсалар да, тора бара бара бара алар аңа ияләшәләр. Алар менә шушыны бала дип күрә башлыйлар. Бар менә бай гаиләдә дә үскән балалар, алар әти-әнисен күрмиләр менә. Аларга әти-әни бармы? Әниләрен күрсәләр дә, әтиләрен күрмәмешкә салыша башлыйлар. Андыйлар да бар. Шуңа күрә баланы кабул итеп алуым или үзеңнең балам, монда аерма җук. Илназ, ә сез Баланың үзеннән тора просто.
Ә сез үзегез менә безнең сюжетыбыз геройлары кебек, менә Зөһрә ханым кебек гаиләгә ятимнәрне дә сыендыра алыр идегезме? Алыр идем.
Безнең гендан килә. бабаларыбыздан, әбиләребездән, менә минем әтиләр унике бала булганнар. Алар унике бала. Шуннан менә без бик күп кешебез. Менә җыелса, гаиләдә без 150 кеше җыелырга можем. Менә әтинең туганнары белән барыбыз да. Бездә әни шактыйдыр ие, әти каты булды. Без менә шуңа күрә әйбәт үскәнбез. Дөрес белеп, әтине әти дип әйтә беләбез, әнине әни дип әйтә беләбез, туганнарны барлый беләбез. Кайткач, эшне эшли беләбез. Әти өйрәтте эшләргә, әни кеше белән аралашырга. Менә шуңа күрә ул әйбер булырга тиеш. Шуңа күрә безнең гаиләдә дә мин теге гел эштә концертларда булгач, өйдә торган юк. Балаларны күбрәк өйдә тормыш иптәшем Динарага кала инде. Мин кайтып киткәндә генә э, кара баласын да бит инде әзрәк. Мин үзем коры кешерәк инде, яшермим, коры бала, коры, без коры үскәч, корырак әзрәк, ярата да белергә кирәк баланы. Иркәли дә белергә кирәк, сүгә дә белергә кирәк. Гел иркәләп торсаң, бала Шуңа иркәләргә кереп китә, гел асылынып бетә, шуңа күрә алай ярамый. Мин андый белән канәгать түгел алай бергә. Димәк, сезне балалар кырыс әти буларак белә. Сез курыкмыйсызмы соң ничектер балаларда сезгә карата курку? Мин күпме кырыс булсам да, балалар бәрер мине күбрәк яраталар. Чөнки балага, балага кырыс булсаң да, кырыс булуның да яхшы ягы белән кырыс булырга кирәк. Кырыс булып бит ул теге балаларны чыгарып урамда бастырып тору түгел, ә сүгә белергә дә, сүгеп, ни, теге эшләтә белеп, сүгә белеп, әзерләтә белеп, балалар бит инде бездән күреп үсәләр барыбер. Сезнең балаларыгыз үзара дусмы? Дус, алар уйнарга да гел бергә, менә гел бергә, аерганыбыз җук беркайчан да. Но әйтәләр бит инде теге кечкенә бала шустрыйрак була дип. Ул ягы да бар, ул ягы да бар, чөнки кечкенә балага күбрәк внимание бирәсең инде аңа. Күбрәк бирергә тырышасың да, но ул әйбер тоже кирәкми дип уйлыйсың аннары. Чөнки Исәнмесеңне бетерәсең. Әйе, чөнки тегеләренә каршы чыга башлый, аннары сугыша башлыйлар. Менә бер әйтәсең икән, бөтенесенә бер җолы әйтергә кирәк. Унике бала, уникесен дә бастырып әйтергә кирәк. Илназ, менә шулкадәр балаларны ничек тәрбияләү хакында сез төптән, тирәннән, менә психологлар шикелле белеп сөйлисез, әйе бит? Өченче бала сезнең гаиләдә соңгы баламы, әллә дүртенчесе дә булачакмы? Өченче бала, соңгы бала дип әйтәсем килми. Э, әле бит әле дөнья, әле без бит әле яшьләр. Ничә яшьсезгә? Мин миңа 30 яшь тулды былтыр майда. Аллага шөкер, 30 яшьтә менә өч бала атасы булу минем өчен бик зур бәхет. Әйдәгез кул чабып алыйк әле. Әле сезнең алда 30 э, яшьтә генә сезнең гаиләгездә әле чынлап та 10 балада булыр дип уйлыйбыз. 10 балада булыр, но курыкмасыннар менә яшьләр, э, баласы баласы булмаган кешеләр куркалар бит инде менә баланы алсаң,

Ир-ат бар, теләмәсә хатын-кыз бара алмый. Алар бит инде аннан бармыйлар да анда, теләмәсәләр. Ә менә баланы кире алганнан соң, күпмедер үзеңдә тотканнан соң, кире балалар йортына кайтаруга мөнәсәбәтегез ничегрәк?
Бала бит монда вообще виноват түгел, бер уйласаң. Бала бит инде ул туган, аны бит инде шушы тудырган кеше аның өчен җавап бирергә тиеш. Кире алгансың икән, бала ошамый икән, илтеп бирү дөрес түгел, минемчә. Аны илтеп бирергә тиеш түгел син. Бала бит рәнҗеп кала. Икенче кешегә бармаска да может ул. Без һәрберебез дә әти-әниләр балаларыбыз хакында хыялланабыз. Менә үскәч, кемдер табиб булуын тели, кемдер җырчы булуын тели. Сез үзегезнең балаларыгызның кем булуын телисез? Мин бернәрсә теләмим пока. Аларны белеп булмый әле. Аларга әйтеп булмый. Менә мин үзем тракторист буласы кеше идем. Менә шуннан үзегез тәнкыйтьләгез инде. Менә әтием дә, әнием дә, мин беркайчан да оялып әйткәнем юк. Мин аны горурланып әйтәм. Мин гади гаиләдән чыктым. Рәхәтләнеп авылдан чыккан бала мин, менә горурланып сөйли торган кеше мин. Менә мин үзем пешекчегә укыдым, спортны бетереп чыктым, ә җырчы булдым, аңа карамый бит. Ул бит кешенең күңелендә бара, кечкенә күңел. Менә мин кечкенәдән җырларга тырыштым, кечкенәдән җырладым. Бәрәңге чүпләгәндә дә җырлый дырыйм, ашаганда да җырлый дырыйм, менә җырлыйсым килде, мин үземнең миңа омтылдым, тырыштым.

Балаларны уллыкка-кызлыкка алган өлкәннәргә, гаиләләргә дәүләт ярдәме кирәкле, тиешле дәрәҗәдә булса да комачауламас иде. Ләкин бусы инде бөтенләй башка тема. Мөхтәрәм тамашачыларыбыз, сез үзегезне һәм иң мөхиме ятим балаларны бәхетле итәсегез килә икән, тәвәккәлләгез. Ә без сездән һәрвакыттагыча хатлар көтеп калабыз.